Ũthiĩ ũgakome thaa ithatũ na thaa icio ndĩrakwĩra thaa icio ithatũ nĩrĩo mũndũ arĩambagia kũnyua maĩ. Ũkarĩkia rĩ? Na nĩwaigua nĩ maĩ mahiũ? Hmm. Maĩ maya ndatua kũnyua thaa ithatũ rĩ, ĩndia kĩnina ikombe ithano rĩrĩa ndĩnina hmm. na nĩ wĩ tũtikĩhanaine kũrĩ hĩndĩ ngũkĩhĩa kũrĩ hĩndĩ ngũnyua kahora eh. njoke ningĩ kĩgagĩkira ũguo nyambe njĩtane na igũrũ njoke ũguo. Kĩbuĩ nĩ wathira, kĩbuĩ nĩ wathira. Kĩbuĩ nĩ wathira. Ona tũtiuma hau. Ũhoro ũrĩa umaho nĩ rĩrĩ, mũthuri ũyũ tũkũgĩa ndũgũ rĩ, na ndũgũ itũ ĩrĩ kũmata, na hatirĩ ũhoro wa nganja, nĩ matu, nĩ ũĩ ũguo. Mũthuri ũyũ mũrataguo ũyũ Ĩĩ. ũcionaga? Ĩĩ. Ĩĩ, nĩ hana ndikĩonaga. Ndĩreciria atĩrĩrĩ,
tũmete rĩmwe gũkũ, Mm. tũrĩanĩre irio hwainĩ, Rĩu ũmete na ũ? ndimena mũka. Oh.
tũngĩkĩmeta nao Oh, hau. ĩĩ. tũmete kũ Gũkũ.
mũciĩ ũyũ Mm.
tũharĩrĩrie kĩndũ Mm. tũrũmanĩre Na kaĩ mũthenya ũcio ti mũtwe ĩ. tũtikarĩa mũtwe ona no Rĩu twakĩmenyerie mũtwe na ona andũ no magĩgwĩtage. tũtikarĩa mũtwe Eh, andũ no nĩ ngakuonia magwĩtage kanyamũ kĩbuu karĩa wa mũtwe. tũkaharĩrĩria Mm. tũrĩre oro gũkũ O gũkũ. o gũkũ Ũkanyonia karĩ we na ũkaharĩrĩria nĩ ngũkwĩra we nĩ nawe. nĩ ngũkwĩra nĩrĩ twĩbangane ũguo Eh, ũhoro ũcio we ũrĩa ũgwĩka rĩ ndũĩ mũthuri ndakĩrugaga gaca Wee ndũngĩharĩria. nĩ meciria ndĩragwĩkĩra wĩbange Mm. Eh, Ĩ, to Nĩ ũguo? mbeca- to mbeca ũgũkĩrehe tondũ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ mĩrugĩre ta ĩyo ĩgũkĩenda o kaũndũ we Eh, karĩ hatirĩ ho. ũndũ ũngĩ Mm.
rĩu werĩ indo iria cikabatarania nĩ ũkanjĩra nĩ ũguo ngagĩkwĩra kana nĩ ndĩ- tũkĩambie kwĩbanga o tene tũgũbangana na ũkengetheindo Wagĩthi gwetha indo ũtukũ we nawe na ndũngĩanjikaikaria wone nginyue maĩ maya tondũ ona kaĩ maya rĩrĩa ũrĩkunda mũthenya ũmwe ndĩke ngome ndĩcirie kũrĩa indo ikuma we nyuaga maĩ maingĩ
nduta korwo ndaĩ na hinya atĩ tũmantũ tũrĩa nyendete ũnyoroku ũyũ nĩkĩ nĩkĩ ũtendeka nĩkĩ tũmũndũ wagĩakĩira ngoro Sasa ndirĩ na ũrũ no Rĩu kũu nĩ gwa kahinda gakanjĩrĩtie ũhoro tu gũthiĩ kaũti kana kĩ rĩu ngakĩrigwo nĩ kĩ nĩgetha tũkinye auti andũ mambaga makaharanĩria ngoro marĩkia kũharanĩria ngoro magacoka makara na nao tũgwĩkona na ona nona nini hau rĩu nĩguo rĩu ngĩetereire rĩu kĩnjĩre ngakĩona ndũĩ nĩikarĩte mũno

kũndũ guothe ndĩwĩ Njĩra specific nĩ ha ũngĩenda ngũtware ũthiĩ. ũguo nawe rĩ rĩu ingĩkwĩra nĩkũ handũ ũngĩenda nĩ hega na niĩ rĩ niĩ ndĩ sawa
Niĩ no ngĩgũtware handũ hangĩ, ngũtware Marigiti ũkone mboga. Ũrĩa ũnjũragia ingĩgũtwarire Marigiti gwĩka atĩa? akorwo nĩ hegũgũkenia rĩ niĩ ndirĩ Ndĩrenda handũ thĩna. ũngĩikara thĩ, ũkene ngoro yaku, wone kĩrĩa wendaga, nĩgetha atĩ

Nĩguo ndigũkwĩra rũciũ kana kĩ, no rĩu githĩ ndũgũkĩhe kahinda ndĩcirie ũhoro ũcio, tondũ ndĩ na options nyingĩ Nĩ ndĩraigua ndĩ ngoro nacio.
yaku. Ngoro yaku nĩ ĩraritũha kũmenya nĩ ha. Nĩ koguo-ĩ, Mm, o ithaa rĩrĩ mm, wĩharĩrie. mm, Nĩwĩkĩte ya? ndĩharĩrie. Wĩharĩrie. Harĩa ngũgũtwara, Mhm, okorwo nĩ ya mũthiũrũrũko, mhm, okorwo nĩ shemsha, mhm, okorwo nĩ fry, mm. hamburger,

na ndũitũrũraga tũrĩa ngũitũrũragĩra ndĩraiga kĩbeti gĩakwa hau igũrũ ngone ya kĩrĩ kĩgima nĩguo cũrania cũrania cũrania nĩguo na ndĩtigagĩra atiguo nĩguo koguo ngũtware handũ kene wacemania nao maka- ũkahũraga tharuti no cionaga no ciona atiguo ngakena nĩ ũndũ wa ũcio mu- nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio mũno nĩguo so hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩguo nĩ nyingĩre aha

Hau ona thaa ici njetereire mũndũ ũngĩamba akenje irima rĩa kĩoro, kambatio kamũthingi gacoke kaingĩrio thitima kairigwo. Wee nawe ũhoro wa cioro ũcio twarĩkirie tene, ũrĩ o kũu thutha. Ũrĩ gwĩkĩra ũguo nĩ wahanda ithĩgĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩũka gwaka. Hapana, ũrĩ ũkaringa kĩoro ũcoke ũirige ũrakĩenda. Na ngĩkwĩra my brother, ngĩkwĩra atĩrĩrĩ, tigana na ũhoro wa marima. Enja ici cia kĩrĩu ciretwo bioseptic on-site new line systems tiga no ũhoro ũcio wa kwenja marima ndũkĩheaga ũhoro ndũkĩnyonia rĩu ũrakĩnjĩra thaa ici na nginya andũ mecaiti-inĩ makĩenja kĩoro kĩu kĩ hakuhĩ biti mĩrongo mĩrongo ĩna mere marũgamie mere marũgamie

ĩni rĩu no nĩ wĩkĩre ndĩrendaga Eh, wona kairigwo rĩ ũhoro ũcio ũgĩthire rĩu rĩ nĩ harĩa twaria nĩguo tumĩre mũng'etho rĩ rĩu andũ matigĩtindaga nyũmba tũtikwarĩria haha tũgũthiĩ kwarĩria harĩa mũng'etho Ĩĩ, njĩra he- he- twaumĩra Mũkino harĩa ũyũ ũkaga na ũhoro. twaumĩra harĩa rĩ nĩguo tũgũthiĩ kwarĩria ndeto icio kũ harĩa mũng'etho gĩkuũ nĩ gĩa buroti o tũgwa tũtũrĩka na njĩra ya kĩrĩu Ĩĩ, ici cia kũrĩa tene nĩ gũkũrĩa mbeca nyingĩ ĩĩ, twaumire harĩa tũgũthiĩ kwaria cia kĩrĩu ĩĩ, ndĩ na ũhoro mwega njĩra
nĩ ndũ ĩno maya marũa nĩ maku maya maumĩte gwa kambuni gwitũ wĩra-inĩ kwanyu wĩra-inĩ maumĩte kũu Ĩĩ. akĩrĩ kuo ndutire makĩrĩ makwa no ngĩkwandĩkĩre marũa niĩ Ĩĩ, nĩ ma nĩ ma nĩ niĩ mandĩkĩte nĩ ndĩragĩkuha niĩ Yeah. maya nĩ magwa kambuni maya nĩ maku Maikare haha, nĩ mau marũa nĩ maku maya rĩ nĩ ngũmarora kĩrĩ ũguo rĩu tũtikiumania ũguo nduta rĩu nĩ wakĩigua ndaigua tũranirwo biũ Ah, ti mũno nĩ ũndũ thikũ ici kwĩ handũ ngoretwo ngĩthiĩ taũni gwĩka wĩra nyonete Ah, hau nĩ gai tondũ tuonanagĩra o kĩama-inĩ kanitha-inĩ nĩguo rĩu ngona nĩ wega we tũingĩrane kaũndũ karĩ hoi Tondũ rĩu nĩwona athuri aitũ nao makĩrĩ ona arata mũnene. Ah, nĩguo nĩtũkwenda tũkwenda tũingĩrane kaũndũ Ĩ, Na ndarora gũkũ ũguo tũikaraga rĩ, Mm. ndirona mũtumia ũngĩ tũngĩingĩrana rĩu kaũndũ kangĩ weka rĩho ka ũndũ mũgima rĩu tawe. Ah, nĩguo nani nĩ njoretwo ngĩciria kaũndũ ta kau Eh, ngona no tũthondeke o kaũndũ Ĩ, to hendaga rĩrĩ, Mm. andũ marathiĩ njĩra ĩmwe. Ah, nĩguo. Wera na twathiĩ no tũkagere yo tũgagĩthiĩ yo nĩguo rĩu rĩ Mm.
niĩ ona ndiroria kaĩ mũtangĩria ũkorwo na gwitũ no korwo no sapa ona ũmũthĩ no mũke Okay. mena mzee Ah, Eh?
ũguo na no ta- no ta kĩũndũ tondũ kĩ mũthee kwĩ ũndũ akũnjĩrĩte atĩrĩrĩ Mm. ngeria kũmenya o harĩa tũngĩthiĩ

na nĩguo tũgĩcoke kũbanga nĩ wona wa mĩbango yũkaga Ah, yũkaga rĩu ũguo. wona ũrĩa mũgwĩka rĩ Mm. mũgũka Mhm. rĩu niĩ na ona ndikukorwo atĩ ndugĩte kana kĩkĩ Mhm. nĩgetha rĩu tũthiĩ ona mbere na maũndũ maitũ ũguo na tũgĩciragia ũrĩa tũngĩkĩambia o kaũndũ twĩkũrie rĩ Mm. ĩ tũkĩruge onae hamwe Ah, nĩguo Mm.
tũgĩteretange o tũũndũ na ithuĩ tũrĩ twĩ nawe hau tiho nĩguo ona no twĩke atĩrĩrĩ Mm. hena recipe ndĩ nayo Mhm. ya kũruga biriani no ndirĩ na makara nĩ kũingĩra na ndirĩ na makara no athuri nĩ mendaga indo ta icio hihi nawe no ũkorwo rĩu na kaũndũ kangĩ wĩna koguo tũngĩruga kĩndũ ona ndikwĩhe mĩhang'o ĩyo ya gwĩciria nĩkĩ tũkũrĩa woka rĩ kũu gũtirĩ kĩndũ gũtarĩ tũgwĩciria thaa ici Ona kabiriani ti koru na no nyende ona gũthoma mũno ũhoro wa kũruga wĩna ka recipe ta Ah, kau kau ũguo rĩ ndĩnako. nĩ tũkũ- nĩ tũgũteithania tũmenye ũrĩa tũngĩ- tũngĩkĩruga Ah, hau tiga ũru Mm, na Kwanja- niĩ ngĩthiĩ ngĩethe ona niĩ o kaũndũ kangĩ maybe kĩndũ kĩngĩ ka recipe kangĩ tũkĩmenye kĩrĩa tũkũruga Ĩ, andũ aya nĩ mendaga rĩrĩ ona ũgũkĩcekwo wega Nĩguo. tiga ũkĩrugaga o ngima hĩndĩ ciothe na mĩkimo na mĩkimo na ngoruga ici njigua cigĩtwo macakura nyamũ icio rĩu
na mathubu mangĩ mekĩragwo ũguo na mawaru maikarĩte ũguo mang'ethete na karati cia raũndi nĩguo Eh? Aya, tũkũ- tũkũ- tũkũbanga tũmenye ũrĩa tũkaruga gatarĩ hĩndĩ rĩu tũkuma kũu ũguo tũrugage kinya ngima ndĩraigua kinya rĩmwe nayo nĩ ĩrugagwo ĩtarĩ maĩ ĩĩ ĩyo ĩna nayo mũtu- ĩkũrugwo atĩa ndĩrugagwo na gĩthũngũ Eh. Nini. aya nĩ ũkũnyonia Eh? nani ngĩruge rĩu maũndũ macio rĩ gatarĩ mũndũ tũgũkũrania ũguo tũmenye nĩkuo atumia marathiĩ ciama magoka na maũndũ ta macio rĩu ũkaigua atĩ kũrĩa marathiĩ gũthoma ũhoro wa mĩrugĩre tũmaũndũ ta tũu ona mĩbangĩre ya nyũmba ũkaigua ngĩriu na ũgathiĩ kũ ngĩriu ningĩ ũgakora ikombe nacio rĩu ti ta ici citũ ũgakora kinya rĩu thaburia nacio nĩ cia gĩthũngũ nĩguo ĩ maũndũ we ona mwaki ũrakana ũtangĩgũcina na nĩ ũkũruga irio iria tũkũthoma tũmaũndũ ta tũu nĩtwo tũkwenda tũmenye tũkũranie ĩni Ĩĩ. nĩgetha rĩrĩ Mm. nĩ ona mũtũrĩre ũkĩgacĩre Ah, no ũhũthe nĩguo rĩu rĩ Mm. tiga gikena tondu ndagukorerera na riu ndakena tondu ni muguka ona nĩ ndakena nĩ kaũndũ ta kau ũguo tũkũbangĩte rĩ nĩ tũgũthiĩ twaranĩrie arabu nĩ tũgũgĩkwĩra riu ona ngwika uguo i ngucoka uguo nĩ ndĩragerera na harĩa ha nyina wa kahindo he kindu ndĩramutumite nui nake nĩ muthiangi uguo nĩ athiaga